Helo, um, croeso mawr i gyflwyniad rhithiol astudio trwy gyfrwng y Gymraeg um, ym Met Caerdydd. Newn ni gyflwyno'n hunan gyntaf, felly fe enw yw Morfydd a fi'n gweithio i'r adran farchnata um, a dwi wedi bod yn gweithio yn yr adran am tua dwy flynedd nawr. Um, o'n i wedi graddio Met Caerdydd yn yr Ysgol Busnes um, ble o'n i'n astudio rhan o fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, um, a dwi wedi cael elwa mawr o gwneud hynny yn y brifysgol. Felly, na i basio ymlaen i Hana nawr. Hei a pawb, uh, felly am enw Hana, i uh, swyddog uh, recriwtio myfyrwyr um, ar gyfer uh, myfyrwyr Cymraeg yng Nghymru. Fel morfydd, o'n i'n astudio Yym yn yr un ysgol yym o'n i'n astudio yy twristiaeth rhyngwladol a rheoli digwyddiade. Rhan o gradd fi yn y Gymraeg hefyd yym a fel morfydd roedd hwn rili wedi jyst agor nifer o drysau i fi'n personol. Yym a ie felly gobeithio ry- rydych chi yn y dwylo cywir mwyn gwybod mwy am astudio Rhygyfrwng y Gymraeg. Felly draw i ti morfydd! Felly, beth yw'r cyfleoedd be ni'n cynnig ym Met Caerdydd? Wel, mae 'da ni nifer o gyrsiau ble mae modd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, um, ac ar hyn o bryd mae 'da ni ddarpariaeth um, yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, um, addysg, chwaraeon, busnes ac iechyd. Um, be sy'n dda gyda'r ddarpariaeth yw mae da chi'r opsiwn i astudio rhan ohono'n Gymraeg, um, a wedyn bod chi'n astudio'r gwerth yn Saesneg. Um, felly mae da chi'r opsiwn i wneud hwnna, a fi'n credu o fy mhrofiad i, oedd hwnna'n fantais fawr, achos oedd y dosbarthiadau'r rei Cymraeg lot yn llai, felly o'n i'n teimlo bod ni'n cael lot yn fwy mas o'r seminarau, um, a chi hefyd yn cael tiwtora personol. Um, felly i fi, oedd cael yr addysg dwyieithog yna um, yn fuddiol iawn. Fab. Um, a un mantais arall, felly ar ben dosbarthiad y llai o faint yw'r uh, ysgoloriaethau. Felly mae'r cyfle i ti os wyt yn uh, astudio rhan o gwrs di neu cwrs cyfan y iaith Gymraeg i ymgeisio am um, ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg. Er enghraifft, os wyt ti am penderfynu astudio uh, gradd chwreion, yym yr 80 credyd yn y Gymraeg, er enghraifft, neu addysg gynradd, um, mae'n bosib i ti cael uh, 1,000 o bunnoedd y flwyddyn, felly tair flynedd dros eich amser yn y prifysgol. Hynny ydy'r prif ysgoloriaeth. Hefyd mae'r ysgoloriaeth cymhelliant, um, sef os ti'n astudio um, 40 credyd o gradd ti trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly dyna be nath Morfydd a Fynne wneud, y 40 credyd yna, um, a ie, 500 pint y flwyddyn, ac fi'n siŵr fel i ni fel myfyrwyr, oedd hwnna'n nifer fawr o arian i, i gael ar ben tiod, um, Cyllid Myfyrwyr Cymru hefyd. Um, am fwy o wybodaeth ar hyn, ewch ar y wefan Coleg uh, Cymraeg Cenedlaethol i gwybod am sut i ymgeisio ac erbyn pryd. Um, felly, yeah, fel ni'n gweud, mor fydd yn gweud dosbarthiadau llai o faint yn bendant yn mantais. Um, fedrwch chi bod mewn dosbarth o 15, lle mae'r dosbarth Saesneg mewn fel 200. Um, felly'n sicr mae hwnna yn um, buddiol. i helpu chi efo eich hyder, i ofyn cwestiynau, yym a wedyn ma' hwnna hefyd yn arwain at ansawdd yym uchel o ddysgu. Yym a fel oedd Morfydd yn gweud 'to, fel yr amser yna efo tiwtor chi, tiwtor personol, yym chi'n tebygol o gael fwy o amser efo nhw hefyd. Mantais arall yw'r cyflogadwyedd a dwi'n siŵr bod Morfydd yn cytuno, timod ma' astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, nid yn unig yn profi bod hi siarad Cymraeg ond hefyd gweithio um, mewn um, amgylchedd proffesiynol ac academaidd trwy iaith y Gymraeg hefyd. Um, Bydde ti'n cytuno efo hwnna, Morfydd? Byddwn ni'n cytuno yn llawn gyda hwnna. Um, fi'n credu oedd yr opsiynau o'n i wedi cael o ran gwaith ar ôl graddio, oedd hwnna achos o'n i wedi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, felly oedd yr swydd ges i gyda'r Coleg Cymraeg, um, oedd hwnna achos o'n i wedi penderfynu astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a'r swydd presennol um, Met Caerdydd. Felly mae, yeah, mae astudio yn Gymraeg yn agor lot fawr iawn o ddrysiau. Um, a mae'n neud ti edrych yn fwy ddeniadol i gyflogwyr hefyd. Ie, yn sicr. Fel, yn edrych ar swyddi ni, y ddwy o ni, t'wod, ma' rheina ar gyfer yr iaith Gymraeg, felly ond pwll penodol o pobl sy'n gallu ymgeisio am y swydd beth bynnag. Um, felly ie, jyst agor lot o ddrysau. Um, ond hefyd mae'r manteision cymdeithasol, um, felly mae pethau fel y gymgym sydd y Gymdeithas Gymraeg yn Met Caerdydd, un o cymdeithasau ni, Yym a jyst cwrdd â pobl newydd, byddech chi ddim fel arfer falle yn cwrdd yym a'r cyrsiau wahanol i chi ac ati yn bersonol, t'wod ma'r ffrindie gore fi wedi dod o'r cyfle 'ma o astudie trwy iaith y Gymraeg, felly dwi'n gwerthfawrogi hi yn fawr, yn fawr iawn. Ond jyst ar ben be oedd, oedd Morfydd yn dweud, um, a fene am jod, y cyflogadwyedd hon. Fel fene, fel y tystysgrif sgiliau iaith yn bwysig iawn. Morfydd, so ffa ti sbonio mwy yeah. am hynny? Ie, yeah, wel, um, mae tystysgrif sgiliau iaith yn rili really dda, um, achos mae'n tystiolaeth o'ch sgiliau chi i allu weithio um, drwy gyfrwng y Gymraeg. Um, a mae lot fawr iawn o um, gyflogwyr yn gweld hwn fel yym rhywbeth sydd yn wneud i chi yym sefyll mas yn y byd gwaith. Yym so beth sydd angen i chi wneud yw cyflwyniad ar lafar a wedyn bydd yna um, arholiad ysgrifenedig a wedyn byddwch chi'n cael eich marcio um, ar hwnna. Ond oedd e'n rhoi lot fwy o hyder i fi pan o'n i yn y brifysgol i siarad ac ysgrifennu'n hyderus iawn. Yn amlwg, ni ddim yn gallu mynd mewn i lot o fanylder uh, yn y cyflwyniad hyn. Felly mae yna ddolen un prospectus um, ar-lein. Felly os chi eisiau bach mwy o wybodaeth ynglyn um, a'r cwrs chi'n bwriadu astudio, mae ma, um, gwybodaeth ynglyn â'ch modiwlau, um, barn myfyrwyr cyfredol am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, um, a mae dan ni hefyd um, bach mwy o wybodaeth ynglyn â bywyd fel um, myfyriwr Cymraeg yng Nghaerdydd. Uh, felly, byddwn ni'n awgrymu edrych dros o hwnna. Felly, dyma yw'n blogiau myfyrwyr, um, a mae hwn, really, yn rhoi blas i chi ar fywyd myfyrwyr ym Met Caerdydd. Felly mae blogiau yn ymwneud â'r cyrsiau, um, ond hefyd um, blogiau bywyd hefyd. Felly mae da ni uh, blogiau yn ymwneud â llety, um, Caerdydd fel prif ddinas a nifer o um, themau eraill. Felly, os chi eisiau gwybod ychydig yn fwy, um, mae yna ddolen ar, ar waelod y sleif fyna i chi. Ie, maen nhw'n bendant yn rhoi blas i chi o sut yw e i fod yn myfyrwr yy iaith Cymraeg yn Caerdydd ac ym Met Caerdydd, felly ie yym yn sicr ewch ewch i rheina. Ond ie, jyst diolch yn fawr a a phob lwc, dyna ni yym whistle stop tour o astudio trwy gyfrwng yym y Gymraeg. Unrhyw beth i ychwanegu Morfydd? Na, fi ddim yn credu. Os mae da chi unrhyw cwestiynau, um, ni'n mwy na hapus i ateb nhw, a gobeithio uh, welwn ni chi yn Met Caerdydd cyn hir. Diolch!